International bei der aler Seeërei an wéi der gesitt hei ass richteg eng lass. Déi fréier Arméimarsch ass en Event deen ëmmer dausende vu Leit aus der ganzer Welt unzitt. Déi Kéier awer dierft de Rekord wahrscheinlech gebrach ginn.

Do wou d'Marchere passéiere mussen, net nëmme fir sech ze ressourcéieren, mee och fir sech ze batschen. Zaldote, Polizisten a CGDIS-Leit dierfen d'Medail un der Uniform droen. Duerfir muss kontrolléiert ginn, ob si den Tour och wierklech ginn. Dat mat der Medail kënnt un, besonnesch bei den amerikaneschen Zaldoten, déi dëst Joer dowéinst zu 3.000 komm sinn. Si ass awer net déi eenzeg Motivatioun. Participating for my family because they couldn't come so this is for them. Moi je viens je viens de Bellevaux et je participe à par voilà par on aime bien faire tout ça l'ambiance qu'il ya et voilà c'est et ça fait du bien. Ech si beim CGDIS, eng Pompjeesschoul, a mir misste matmaachen a waren och fräiwëlleg ëmmer gäre mat, fir einfach d'Natur ze genéissen, mat Leit ze sinn an einfach e bëssen trëppelen, sportlech beweegen. Dat ass ëmmer gutt. Dat heescht, et ass net Är éischte Kéier? Nee, ech war scho lescht Joer derbäi, zweemol 40 an ech hunn och schonn e puermol 20 matgemaach. Ganz relax, easy, mat e bësse wéi heiansdo, mee ëmmer mat engem Laachen. Ech denken einfach ze gesinn, dass wéi vill Leit eppes maachen, wat dir och selwer Spaass mécht an einfach ze gesinn, dass jiddereen dat selwecht mécht an en jidderee bësse motivéiert matzezéien, ech mengen dat ass fir mech dat Schéinsten. 1968 war déi éischt Marche de l'Armée zu Dikrech. Well d'Arméi mat der Zäit ëmmer méi Missioune krut, ass d'Organisatioun dunn 2015 un eng Asbl mat Arméileit iwwerdroe ginn, mat un der Spëtzt dem Adjudant de Corps Marc Streng, deen d'Marche bis dat lescht Joer geleet huet. D'Verbonnenheet mat der Arméi, déi ass deemno bis haut bestoe bliwwen, och wann et elo Marche Internationale ass. Duerfir sinn ënner de Fräiwëllegen och vill vun hinnen ze fannen. Et ass schonn déi drëtt Kéier, wou ech mathëllefen. An ëmmer frou esou vill Leit hei ze gesinn an ëmmer esou eng flott Ambiance. Jiddferen ass ëmmer frou d'Leit hei ze zervéieren. Elo wier hei d'Uebs fir dass se Energie tanken an dass se bis zum Schluss ukommen. Sinn der dann och déi et net packen? Jo, mee et sinn der awer vill déi net opginn. Ass ëmmer tiptop esou. Ouni déi vill Benevolle bei der Marche kéint dësen Event guer net ofgehale ginn. Eleng fir d'Aschreiwungen an d'Medaileverdeelung ginn eng 40 Leit gebraucht, déi hei zwee Deeg um Stéck am Asaz sinn. Ginn laang Deeg, also moies geet et hei jo awer schonn um 6 Auer un. An jo, dann ass een awer frou, dass een owes kann awer trotzdem um 10 Auer kann heem fueren an e bësse schlofen. Et huet ee Kontakt einfach mat de Leit an et motivéiert einfach, dass fir d'Leit anzeschreiwen. Et gesäit ee vill Leit erëm all Joers an jo, dass mécht einfach Spaass fir ze hëllefen, wéi gesot. An dat ass och néideg. Den Undrang fir déi 57. Marche internationale war enorm. Um Enn konnten no bäi 10.000 Registréierunge gezielt ginn, ënner hinne ronn 3.000 Amerikaner, 2.000 Lëtzebuerger a 1.500 Hollänner. De Rekord konnt domat zwar net grad gebrach ginn, an dach ass dat hei e grousse Succès fir déi nei Ekipp ronderëm de Jhun Lanser, déi d'Organisatioun dëst Joer iwwerholl huet a probéiert mat neien Ideeën och neie Wand eran ze kréien. Mir hunn dëst Joer, hu mer elo gesot, Sot zu Marsch Sir an och eng kleng Party ze maachen. Hu mer elo extra haut den Owend eng Faut Party. Dat hunn d'Hollänner, déi déi hollännesch Museksgruppen, déi mir hunn, hunn ons dat virgeschlo. Bei hinnen ass eng Faut Party, wann een et net kennt, wou mir et och selwer net kann, ass eng Party wou een sech dann ka schrill undinn, sou fluo, gring, giel T-Shirten a Boxen, wou een sech e bësse verkleet an da sou. Da kréien si e Präis vun eis. De Präis fir si ass, vun eis d'office kréien si eng gratis Mark fir d'nächst Joer, eng gutt Fläsch Crémant vu Lëtzebuerg an eng gutt Gudde Six Pack Dikrcher Béier. Eng Navette huet d'Leit doriwwer eraus vun de Logementer virum Daalsee eraibruecht an nees zréck. Mee och ouni Party sinn déi, déi matgemaach hunn, um Enn zefridde mat deem, wat si op der zweetgréisster Marche an Europa gebuede kréien. Ech sinn 22 Kilometer getrëppelt an et war eng cool Erfarung. Et war wierklech, ech si frou, datt ech konnt hei matmaachen. Ganz gären, ganz bestëmmt jo. War gutt organisiert, sinn ganz zufridden. Wou kommen si denn hir? Wisou machen si hir mit? Komme aus Deutschland,
Brandenburg und ich wandere IML schon seit Jahren.
Nä, et ass gutt gaangen. Bon, ech sinn dat net esou gewinnt, elo esou laang Märsch matzemaachen, mee et ass awer gutt gaangen. Do e bëssen d'Féiss wéi, mee dat geet awer gutt. Kommt der rëm?
Jo, ech mengen dest Joer zu puer aus der Klass.
Dësen 71 Joer alen Dikrecher huet ewell schonn seng 51. Marche hannert sech a mécht de Leit Courage, datt jiddereen et ka packen. Dajee mat 28 war ech krank an du hun ech mer geschwuer, dat do packs de an du gees 50 mol hei mat. Lo geet et bis 60, jo et muss een Ziler setzen. Marche Internationale de Déi Kierch déi zur International Marching League gehéiert muss een einfach eng Kéier matgemaach hunn. Egal ob iwwer 12, 20 oder 40 Kilometer, jiddereen vun all Originn an Alter, dierf matmaachen. Et dierf ee kommen, wéi et engem gefält. Dat eenzegt, wat ee muss matbréngen, ass gutt Laun, fir zesummen ze marschéieren an och zesummen unzekommen. Kee Wonner, dass aus enger klenger 200 Leit Manifestatioun viru bal 60 Joer haut eng riseg Entreprise mat bis zu 10.000 Leit ginn ass.

Mat engem Singer-Songwriting Workshop an der Raler Kierch, wat schonn e bësse speziell war. Komm waren lauter Leit, déi sech fir Rap begeeschteren an och scho selwer munches op Weises haten. A well déi Jonk schonn an der Matière dra waren, konnte si och zimmlech séier un d'Essenz vum Cours goen. C'est pas compliqué de faire de la musique, genre tu as tes drums, tu as ta main melody et tu as ton tes vocals voilà. Moi j'utilise autotune parce que je suis un peu nul en chanter donc je utilise autotune. Den Thomas Rolland ass zanter 2020 am Hip Hop aktiv. Gläich an den éischten zwee Méint op Spotify gouf hien 322.000 mol gestreamt. Säi Kënschtlernumm Malegas heescht trauregen Typ. Seng Frënn hunn hien esou genannt, well hien duerch eng schwéier Zäit gaangen ass. D'Musek war him eng Stäip. An esou versteet hien och, op wat et ukënnt, fir u jonk Leit ewéi hei am Cours erunzekommen. Du muss halt wierklech bësse siche goen, well an deem Alter bass de schei, du fënns alles bësse peinlech an du muss hinne weisen, ech jugéieren null, ech si mega relax, ech verstinn, ech kennen är Welt, ech verstinn är Welt. An dann zitt s de se bësse esou ran an da bass de, ey komm eng Kéier kucken oder

Hatt schléit vir, op Saachen aus dem Alldag zeréckzegräifen, fir Texter ze schreiwen, zum Beispill iwwer Schong. Déi Jonk si begeeschtert. Also fir mech war et och eng éischte Kéier, dass ech dierft sou een Workshop leeden an ech war och extrem frou an ech mer geduecht, okay, et ass schonn e bëssen en Challenge, well et weess een am Endeffekt ni wéi et dann of wäert lafen, mee ech hunn et mega flott fonnt, ech fannen jidderee war dran, jiddereen huet säin Deel sou gutt wéi e konnt zum ganze Stéck bäigedroen. An ech war frou, dass se awer motivéiert waren, well genau, et weess een halt ni op wat ee sech alësst. A mir ginn halt eng gewëssen Energie, awer si mussen déi halt weiderdroen. An voilà, bis zum Schluss hunn si awer 100 Prozent ginn an dat huet eis allen zwee mega frou gemaach. Virun allem awer war ënner deene Jonken e mega Rapper, deen dem Thomas richteg imponéiert huet.
Ech war mega iwwerrascht, well éischtens emol deen Artist, dee mer hei haten, huet alles aus dem Kapp direkt gerappt. Ech hu mat villen Artiste geschafft, ech hunn nach ni ee gehat, deen einfach straight alles direkt, wierklech ouni Feeler, hien huet alles one take gemaat, dat ass insane an hien huet op der Plaz einfach d'Saachen direkt konnte rappen an dat ass rar, also dat, hien ass talentéiert esou an Talent huet een et all Dag an wann een et virum Mikro huet dann. da weess een et an da spiert een et. An ech perséinlech sinn ee Mënsch, ech liebe Musek an ech mierken, wann ech Talent héieren an ech war halt da mega excited an ech ka mäin Excitement ni verstoppen. Dat heescht, voilà. An dat, dat stécht och un esou. Hien huet och geméckt, hien ass esou, ah, deen, hien, hie feiert dat, let's go, komm mir maachen dat. Virun der Kamera war den D-Seven, wéi e sech nennt, zwar zimmlech schei, awer siichtlech happy vun deem, wat hien haut geléiert huet. Säi Kolleeg dréckt et fir hien aus. Ouais, c'était cool.

De Weekend virum éischte Mikro-Mëttwoch war am a ronderëm de Geschichtemusée och eppes méi lass. Op de sougenannte Lumo-Days, op deenen all d'Muséeën am Land gratis sinn, gouf déi Kéier am MHST richteg vill gebueden. Vu Réimer-Workshoppen bis Kënschtler-Atelieren war fir jidder Goût eppes dobäi. Op de Lulu Days probéieren och déi Dikrecher Muséeën ëmmer extra Aktivitéiten unzebidden, fir de Muséesbesuch zu engem richtegen Erliefnis ze maachen. Am Militärmusée zum Beispill ginn all Joer Atelieren zu den Themen Morsen, Dekodéieren a Minnenentschäerfen ofgehalen, eppes dat net nëmmen d'Kanner, mee och déi sëllegen Touriste vun de Campinge faszinéiert. Hei kann een alles upaken. Hei hues de zum Beispill eng Plastiksminn. Dat meescht, déi meescht Leit wëssen net, dat et och Plastiksminne gëtt, ne? Ganz, ganz, ganz schlëmm Saachen. Ech fanne Minne souwisou ëmmer immens interessant, wat d'Leit sech afale loosse fir déi aner dout ze maachen. Hei kann een alles upaken, well et ass alles entschäerft. Eist Minnespill, wou een hei Minne fënnt, wou ee Minne ka sichen, dat sinn Hockeypucke mat Metall drop. Dat kann näischt geschéien. D'Kanner hunn heiansdo e bëssen Angscht, well se mengen, déi géinge wierklech explodéieren, wa si es upaken. Mee dat ass jo net esou. Am Geschichtemusée iwwerdeems stinn all Jor aner Aktivitéiten um Programm. Déi Kéier gouf et verschidden Animatioune ronderëm d'Réimer, déi jo och am Musée selwer eng Roll spillen, zum Beispill e Rallye. Dat heescht mir hunn 4 verschidden Statiounen dann duerch de Musée déi d'Kanner da kënne maachen. A se kréien do op 3 Statiounen dann effektiv och ee Stempel. A wann se also d'Stempelkaart an deen Ament komplett ausgefëllt hunn, kréien se dann och ee klenge Kaddo wat dann an dësem Fall halt ee Pimpa-Buch ass. E Pimpa-Buch wéinst der Pimpa-Ausstellung, déi bis Enn Mee am Kulturhaus ofgehale gouf. Nieft dem bekannte gepunkenen Hond aus Italien gouf et déi Kéier awer och genuch Aktivitéit baussent dem Musée, wou ënner anerem den Atelier Protégé Coopération asbl vu Wolz ausgestallt huet. Hei schaffen 19 Leit mat Beanträchtegung a Voltage als Kënschtler. Jiddweree schafft ganz individuell, wéi een hei och esou e bësse gesäit. Mir hunn dann zum Beispill Leit, déi mat Aquarell schaffen, deen nächste mécht mat Lack, mir hunn Emprunten, mir hunn och Leit, déi Skulpture maachen, mir hu ganz ënnerschiddlech Disziplinnen, déi do vertruede sinn. Heiansdo hu mer och mat Faarf, also mat esou meeschtens mat Bläistëftfaarwen, esou op schwaarz a wäiss, mee awer och. A mat Acrylic oder esou gëtt oder mat Bläischëtzfaarwen, wou Faarf an also jo also faarweg Bläischëtzfaarwen an esou jo. Esou maachen ech am Fong, ech hu e bësse vun allem e bëssen. Heiansdo maachen ech och heiansdo e bësse Skulpturen heiansdo an jo, déi ech dann och dann molen dann an all déi Kailten dra schnëtzen an. Ech kucken am Fong um Internet esou fir e puer esou Iddien ze kréien, awer soss maachen ech dat alles eleng am Kapp. Sou komesch Mënschen wéi mir et ëmmer nennen an Musteren wou ech heiansdo da kucken oder Blummen oder ech waren also zum Beispiel bei deem een Bild sou eng Art dat ass sou wéi am Weltall an dann kucken ech wat do alles sou zesumme passt an dann kombinéieren ech dat zesummen. Nieft der Ausstellung hat d'Coopération och en Atelier, wou ee konnt léiere Pinbuttons hierzustellen. An déi jonk Kënschtlerinnen Alexandra Ratovic a Lina Heydo hu mat Konschtworkshoppen a Live-Painting fir vill Ofwiesslung gesuergt. Am Fong geet et mir a menger Kreatioun éischter dorëms, menge Gedanke fräie Laf ze loossen a genau fir mir dee Moment ze huele fir einfach. Jo, mat mir selwer ze sinn a fir menge Faarwe fräien Ausdrock ze ginn. Iwwerdeems d'Lena Edo méi abstrakt moolt, sou ass d'Alexandra Radovic op der Sich no deem, wat d'Molerei ausmécht a beweegt sech dobäi am figurative Beräich. Si sammelt hir Andréck am Alldag a mécht Fotoen, déi si als Referenz benotzt. Ech si mega frou, dass ech gefrot gi si fir deen heite Projet. Et freet mech mega. Ech fannen d'Aart a Weis, wéi meng an dem Lena seng Aart Sech den opgestallt gesinn fannt ech mega cool, et ass schéin hell hei och wat fir d'Biller emmer gutt ass. Ech fannt cool dass ech e Workshop geschter konnt ginn, dass ech lo haut e Live Painting maachen an dass dass et awer esou eng gemittlech Ronn ass vu Leit déi da esou do kommen an och wann d'Wieder lo net esou mega an d'Hänn era spillt ass et awer trotzdem eenzel mega gemittlech. D'Lumo Days sinn also ëmmer erëm eng gutt Geleeënheet, Neits auszeprobéieren an um Enn hunn och déi eppes dovun, déi d'Ugebuert realiséieren.
De Päischtweekend zu Dikrech, dee steet schonn zanter ganz Laangem am Zeeche vum Béierfest. Der Philharmonie hire musekaleschen Highlight Am Park bei der Gemeng ass e richtege Selbstläufer, schéine Kader, flott musikalesch Animatioun a Béier deen nëmmen esou fléisst, dat zitt d'Leit un a gefält.

Hei an der Seeërei, do fëllt sech de Sall lo sou lues mat de sportlechen Leit, déi vun der Marche Internationale zréckkommen. Et mierkt een, dat Ganzt, dat vibréiert lo ëmmer méi hei. Och de Chef Handball, deen organiséiert schonn zënter laange Joren ëmmer um Päischtweekend en internationalen Tournoi fir Jonker, dee Sportler vu villen Natiounen op Dikrech bréngt. An dat ass och ëmmer eng logistesch Erausfuerderung.
Päschtsamschdeg am Internat vun der Hotelschoul an der Avenue de la Gare zu Dikrech. Eng Partie Handballerinne vu Lëtzebuerg installéiere sech fir de Girls and Boys Cup, deen den Chef Handball schonn iwwer 20 Joer organiséiert.
An déi lescht. Alessia, Lara, Emma, Alicia, Heidi. Jo, mir hunn ongeféier ëm déi 160 bis 180 Leit, déi mer musse logéieren. Mir hunn déi grouss Chance, datt mer hei d'Hotelschoul zur Verfügung gestallt kréie vun der Direktioun. Dowéint och ee grousse Merci. Dann hu mer awer och nach dräi Equippen zu Veianen leien. Mir hunn eng Equipe an der Fiels. Zwou Ekippen zu Ierpeldeng, zu Ettlbréck hunn och an de Sportshal respektiv am Scoutschalet nach Ekippe leien. Wa mer déi Méiglechkeet net hätten, hei zu Dikrech hu mer näischt, da kéint mer den Tournoi och net esou organiséieren. Mir sinn bei hinne géint Féierel op Neen, hallwer Zéng spéitstens. Fir den Jeff Handball ass de Päischt-Weekend ëmmer nees e Laf am Limit, dee sech allerdéngs lount. Mam Girls Cup huet virun 22 Joer alles ugefaang. Direkt d'Joer drop gouf et dunn och de Boys Cup. Mat deem gëtt um éischten Dag ugefaangen, grad wéi mat engem Mixed Match, wou Jongen a Meedercher zesummen um Terrain an Aktioun sinn. D'Ekippe géi ginn ëmmer méi international, woumat sech den Chef Handball, déi eenzeg Lëtzebuerger Ekipp, och ëmmer méi muss dru ginn, fir matzehalen. Mir hunn déi grouss Chance dëst Joer, datt mer ganz vill international Ekippen hunn. déi aus der Tschechei kommen, Slowakei, Ungarn, Italien, och aus der noer Grenzregioun Däitschland, Frankräich, Belsch, wat natierlech ganz flott ass fir eis, datt mer gesinn, datt eisen Turner och am Ausland ëmmer méi beléift gëtt.
Den Tournoi ass mat de Joren ëmmer méi grouss ginn an ëmmer méi international. Dat läit awer net eleng um Handball. Um zweeten Dag no de Matcher gëtt hei e vollen Animatiounsprogramm ugebueden, mat engem flotten Iessen op der Terrass vun der Sportshal an duerno enger Karaoke-Show, wou si vill Spaass hunn.

Eng Kéier esou een klengen Tour duerch Dikrech gemaach fir eis ecker alleguerten esou kennen ze léieren. War awer ganz gutt a mir hunn wierklech zesumme gespillt an waren ëmmer zesumme beieneen. Mir hunn jo d'Karaoke gehat gëschter Owend hei zu Dikrech an der Hal. Mir hunn mat jidderengem zesumme gedanzt, mat Italien, mat Tschechien hu mer alleguerten zesumme gesong, zesummen op der Terrass gedanzt, alleguerten zesummen ëmaarmt. Dat heescht, mir hunn awer ganz vill Frëndschafte matenee gemaach. Ech mengen, op esou engem Tournoi entstinn ëmmer Frëndschaften. Et huet ee ganz vill Leit, mat deenen een dann och duerno nach ëmmer ee gudde Kontakt huet, déi engem virum Tournoi schreiwen, och wa se net méi kënnen zréckkommen, fir engem Bonne Chance ze wënschen, wou een ëmmer frou ass, wann een dann nach eppes vun deenen héiert an dann och, wann da vläicht emol eng Ekipp brauch, datt si erëm eng Ekipp hunn, datt se dann och erëm zréckkommen. Ouni si hei wier esou en Event allerdéngs net méiglech. D'Benevollen vum Girls an Boys Cup Elteren a Membere vum Club, déi alles ginn, fir datt den Tournoi Jor fir Jor ëmmer nees zu engem grousse Succès gëtt. Do si mer frou, datt mer vill Elteren hunn, déi eis hëllefen, d'Membere vum Veräin, d'Spiller, Spillerinnen, och eis jonk Spiller, Spillerinnen, fir déi den Tournoi organiséiert gëtt, déi hëllefen eis och ganz vill mat, fir datt mer dat alles kënne stemmen. Mir sinn nëmmen e klenge Comité d'organisation, wa mir dat missten alles eleng maachen. D'Organisatioun ass scho vill Aarbecht. Da giff mer d'Zone dat net iwwert d'Bühn kréien. Um drëtten Dag gëtt et nach mol spannend fir d'Girls, déi hei em eng Podiumsplaz kämpfen. An tatsächlech geschitt eppes, woumat kee gerechent huet, Dikrech ka sech géint de Géigner aus der Belsch behaapten. D'Freed ass enorm. Ech kann dat nach ëmmer net gleewen. Dat war neun Nollen an dann mussen wir sieben Meter machen an jo dat war ganz cool. Datt hei Equipen vun verschiddenen Länder sinn und am echten Liewen ouni des Girls Cup hätt ech net mat si spillen konnt an datt wär interessant sou mat si ze spillen, andere Kulturen und so und auch die Anfeuerung ist geil. War interessant, et ware staark Ekippen derbäi, also mir hunn alles ginn natierlech, mee et ware wierklech staark a grouss Ekippen derbäi, Nationalitéiten, Tschechien, Slowakei, Slowenien, et ware wierklech staark Ekippen derbäi. Dat heescht, war awer interessant eng Kéier déi Erfarung ze maachen, dass mer mat der Ekipp zesumme waren, dass mer déi schéin Erfarunge gemaach hunn. Esou hei a Lëtzebuerg, wéi ech vill soe, mach ëm déi selwecht Ekippen an se sinn alleguerten staark.

I am so proud of my girls. Och d'Organisatiounsteam ronderëm den Dany Bierchen ass um Enn méi wéi zefridden iwwer e weidere gelongene Girls and Boys Cup mat engem nach méi héijen Niveau. Den Ament besteet den Tournoi schonn aus Ekippe vun 8 Natiounen. D'Zil ass et geschwënn bei 10 unzekommen. Den nächsten Tournoi. gëtt schonn an d'A gefaasst. Ech mengen elo nom Tournoi si mer alleguerte e bësse midd. Da musse mer wuel d'éischt e bësselchen d'Sonne lecken. Mee ech denken awer an dräi, véier Wochen, da wäerte mer eisen Debriefing maachen an da wäerte mer och dann schonn direkt eng Ausschau maachen op dat nächst Joer. Elo virum Tournoi, do hate mer schonn eng Ufro kritt vun engem Veräin aus Italien.

Dann ass Ufank Juni eng nei Expo am Kulturhaus opgaangen, déi ee sech onbedéngt sollt ukucke goen, wann ee sech fir de Gesang interesséiert. Déi eelste Chorale vun Dikrech, de Sängerbond, gëtt hei an hirer ganzer Entwécklung gewisen an do gëtt et deemno munches ze gesinn.
Honnertfënnefensiwwenzeg Joer Sängerbond ass och 175 Joer Geschicht vun vun sech matdeelen. Ech mengen ee Chouer huet ëmmer e Message an huet ëmmer eppes ze soen. Eise Message haut ass haaptsächlech, datt mer an enger dach weltpolitescher verrécktener Welt liewen a esou ass de Choix vun eise Stécker dann och haut deementspreechend. Dir héiert fir d'éischt What a Wonderful World an dono Bridge, nee, Yesterday, voilà.

Schonn den Ufank vun der Inauguratiounszeremonie fir d'Expo vum Sängerbond war beandrockend an huet gewisen, wat dëse Veräin zanter 175 Joer verkierpert, Freed um Sangen, mee och Freed um Liewen, um Mateneen virun allem. An esou erzielt d'Expo am Wandel vun den Zäiten och d'Geschicht vun de Sängerbond-Memberen. Déi Ausstellung hei ass fir eis immens wichteg. Mir stellen hei de Veräin vir, mir presentéieren de Veräin, 175 Joer vum Veräin. Net nëmmen d'Veräinsliewen, mee och d'Mënschen, déi während där ganzer Zäit am Veräin sinn, hannert dem Veräin gestan hunn, Mënschen, déi dëse Veräin gedroen hunn a geprägt hunn. An nach ëmmer hannendru stinn. De Kulturschäffe vun der Stad huet déi kulturell Vitalitéit vum Veräin och no 175 Joer ervirgehuewen, gradewéi hir edukativ Bestriewunge gelueft, déi genee esou wichteg wieren. De Kulturminister, deen och fir de Sexpo de Wee op Dikrech fonnt huet, weist sech virun allem begeeschtert vum Benevolat, deen hei geleescht gouf a gëtt, a konnt hinnen bei der Geleeënheet och nach déi Fro e Kunde bréngen, datt den Aktiounsplang vun der Regierung a Saache Benevolat ugeholl gouf a si deemnächst wäerten hei ënner d'Äerm gegraff kréien, ëmsou méi d'Kéierassisen vun 2025 och nach emol däitlech gemaach hunn, Dass d'Kéier am Land alleguer Hëllef wierklech brauchen. Da si esou Vernissagen, esou Ausstellungen wéi dat hei natierlech e ganz flotte Moment, wou een d'Geschicht Revue passéiere ka loossen, wou een d'Fotoe gesäit, wéi deemools den Ufank war vu esou engem Veräin, wou een d'Statuten, d'Geschicht vum Veräin nach eng Kéier ka gesinn. An et ass scho flott, déi Evolutioun dann och ze gesinn, wéi esou Veräiner sech dann och weiderentwéckelt hunn. Mee et ass eppes, wat ëmmer bleift. Mat der Entwécklung vun der Zäit, d'Gesellschaft huet sech geännert, mee wat, an dat mierkt een och hei op de Fotoen, och bei de Rieden, déi mer elo héieren hunn, eppes, wat ëmmer bleift, dat ass d'Freed um Sangen. An dat mécht wierklech Freed. An dofir war et mer och als Kulturminister wichteg, haut den Owend hei ze sinn, e grouse Merci ze soe fir déi vill gutt Aarbecht, déi gemeet gëtt fir de Benevolat. A voilà, mäi grousse Respekt auszeschwätzen. A well si esou engagéiert sinn, goufen d'Invitéen den Owend vun der Inauguratioun och gesanglech

Heimech maach mir ee Karrettchen, dass een drop fir d'Bascht ka ginn. Et schéint wéi wann dëse Veräin vun Ufank un alles richteg gemaach hätt, ugefaange mam Grënnungspapp, dem Dirigent Jean-Antoine Zinnen, deen 1851 mat der Liedertafel den Urspronk vum Sängerbond besigelt huet, an dann och mam Dirigent Jos Kinzé, deen de Veräin 1952 fir d'Fraen opgemaach huet. Eppes feelt awer dach. Jo, wat feelt dem Sängerbond nach? Dem Sängerbond feelt Nowuess, wéi all Chorale. Ech mengen, wann ech do dat ernimmen, da verstinn déi aner Chorallen versti ganz genee, wat ech wëll soen. Et ass immens schwéier, Nowuess fannen. An dat ass dat, wat mer an der Zukunft brauchen. Nowuess, Leit déi gären sangen, déi Freed hunn um Sangen, déi sech villäicht och nach gären ausbilden bis op ee gewëssenen Niveau oder och net, awer sangen, frou sinn, Gesellegkeet, dat ass dat wat de Veräin ausmécht an dat ass dat wat de Sängerbond ausmécht. Also Avis aux amateurs, bei dëse gesellege Sänger a Sängerinnen gitt Dir bestëmmt mat oppenen Äerm opgeholl.

Wat an den nächste Wochen zu Dikrech leeft, dat kënnt der Iech elo am Agenda ukucken. Ech fir mäin Deel wäert dann elo mol nach e bëssen. Vun der Animatioun op der Marche Internationale profitéieren an déi nächste Kéier do begéine mir eis dann op der Plage zu Dikrech erëm. Wann der wëllt. Bis dann Äddi.
D'Feierlechkeete fir National Feierdag fänken zu Dikrech de 17 Juni un, mat der Militärparad moies op der Kluuster. Den 22 Owes dann ass ab 7 Auer Volleksfest mat Familljenanimatioun, Fakelzuch an enger ganz neier Droneshow mat eegens komponéierter Musek. Den 23 Moies ass nom Te Deum de Cortège vum Bottermaart op d'Kluuster, wou déi offiziell Ried gehale gëtt. Duerno invitéiert d'Gemeng op den Apéro. De Weekend drop invitéiert de Sängerbond d'Leit de ganzen Dag op d'Beschplaz an an déi al Kierch, wou zesumme mat dem CM Nord dem MHSD an den Dikrecher Solschlësselcher e grousse Gesangsdag mat diverse Workshoppen ofgehale gëtt. Och de 27 an 28 organiséiert de Celtic Dikrech um Stadion an der Rue Mäerten de groussen Nationalchampionnat fir d'Jugend, wou de Programm samschdes mëttes um fënnef vir zwou Mam Hürdelaf start ier dono déi technesch Disziplinnen wéi Dräisprong, Speer an Diskus um Programm stinn. De ganze Programm fannt dir op celtic.lu. De 27 Juni ass vu moies um 10 bis owes um 6 Ieselsfestival ugesot. Nei ass den Emplacement vun de Verkafsstänn um Ieselsfest vum Syndicat d'Initiative, déi déi Kéier am Schied vun de Beem ënnen bei der Sauer opgeriicht sinn. Fir de Lien mam Stadkär ze maachen, wou an engem Summerverkaf ugesot ass, huet d'Gemeng och nees en Ieselsrallye organiséiert. Den 9 te Juli dann ass de Startschoss fir Al Dikrech mat der Palette Expo am Kulturhaus an engem flotte Sängerbond-Concert an der Aler Kierch, wou lëtzebuerger Melodien am Mëttelpunkt stinn. Deen Dag gëtt no 9 Auer bei der Kierch och e Piwi-Tasting vun den Dikricher Wäifrënn gemaach. Déi Deeg drop ass et de gewinnte Programm vun Al Dikrich, deen Iech am ale Stadkär vun Dikrech erwaart. De 17 Juli dann gëtt bei der Sportshal déi zweet Editioun vun der neier Plage lancéiert. Fir den Opening ass vu 7 Auer un D'Band The Noisemakers programméiert virdrun ass d'Ouverture mat gratis Patt. Nieft Piscine am Fräien a Beach Volleyball steet da bis de 14 August vill Animatioun a Vakanzefeeling um Programm. De selwechten Dag wéi d'Plage gëtt och de Forum International pour Flûte et Piano lancéiert, dee mam Concert d'Ouverture an der Aler Kierch ufänkt. D'Summerschoul fir professionell a jonk Museker dauert bis de 26 Juli. De ganze Programm